Selâm aleyküm sayıqlı dostlar! Lâle telekanalı yayınlarını devam ete ve efirde endi Aç oldım programmamıznı başlaymız. Aç oldıñızmı, balalar? E! Men de aç oldım. Demek, keliñiz, tez-tez şimdi güzel bir salata yapayıq. Bu işte ise maña bugün qısmet olsa, Ernest, Afize ve Asan yardım etecekler. Qana,

Tavuq etini doğrarsın, yahşımı? Yımırtanı soñunda doğraycam, çünki tahtalarımızğa yapışacaq. E, qana, Afize, toqta canım, men saña yardım eteyim. Sen daa kiçkenesin bu işlerni yapmağa. Men saña başta temizlep bereyim. Maşallah, dört köşe yaparsın, yahşımı? Ya da uzun şekil, nasıl sen... Mana, e. Çıqar. Kel, men çıqarayım urğularını. Seniñ küçüñ yetmez, e? Sen daa kiçkenesin. Ya da endi büyüdiñ. Kiçkine. Kiçkine, e. Baq, Afize, men sağa yardım eterim. Erna, sen ne içün doğramaysıñ? Tavuq etini, mana. Tavuq etini, yoq, ber sen özüñ bıçaqnı. Mana. Sen de dört köşe yap, yahşımı? Yahşı.
Mana.
Ve bundan. İstedim bir yumurta.
Yumurtanı soñ doğrarsıñ, çünki tahtanıñ üstü bulaşacaq. Maşallah, sen de dört köşe yaparsıñ. Men şimdi Afizege yardım eteyim. Biberini doğrayım. Az mezzetli qol qoy. E, men şimdi biberini doğramağa yardım eterim. Niye? Ha?
Dört köşecik etip. Nasıl ola dört köşe? Manal içinde. E, doğru.
Qani, men Afizege yardım etecem, Afize ise bizge şiir aytacaq, e? Bugün sen bizge şokolad aqqında şiir ezberledin. İsteysiñizmi, yigitler, diñlemege? E. Qani, diñleymiz aysa. Şoq-şoq şokolad, hayda maña limonad. Limonad bitti, Hanuhıs ketti, hayda ketti Hanuhıs. Ahmetciğim. Ki, Ahmet Cüttü ne yapacaq? Tevlik pabuç alacaq. Tevlik pabuçine ne yapacaq? Kiyip, toyğa baracaq. Maşalla!
Kim toyğa barmağa seve? Men.
Sen de sevesiñmi? Yani ne içün toynı sevesiñ? Ne yapalar toyda? Oynaylar. Men öldürdim onı, öldürdim.
Öldürdin? İyi.
Qani toyda biz aytamız, erniz ne yapalar toyda? Men de bildim, qız soradı. Yoq, onı sen daa dört köşe yapmaq kereksiñ, baq. Mına böyle. E, mana kördiñ, endi dört köşe ola. Öyle etip doğramaq kereksiñ. Qani. Men de dört köşe yaptım. Maşallah.
Afize, sen bilesiñ toyda ne yapalar? Oynaylar, daa ne yapalar?
Tım-tım oynaylar. Tım-tım oynaylar da, nasıl?
Men bilem tım-tım oynamağa. Bilesiñ? Qanı parmaçıqlarınen körset, nasıl yapmaq kerek parmaqlarınen? Ana, öyle yapmaq kerek, e? Daa nasıl oyunlarnı bilesiñ?
Qaytarma. Qaytarma?
Ya qaytarmanı nasıl oynaylar? A, tım-tım bu tarafqa, qaytarmanı başqa tarafqa aylandıralar, e? Aha. Ya başnen, közçiklerinen? Nasıl yapalar közçiklerinen? Ana öyle. Ya yırlamağa toylarda em yırlaylar, e? Nasıl yırlarını bilesiñiz? Men bilem, bayraq içün. Ne içün?
Bayraq içün. Bayraq içün şiir bilesiñ? Bizge ayt bir eki satır, qanı, men diñleyim. Mana başqa şiir. Maşallah. Maña meraqlı, nasıl yır eken bayraq içün, qanı? Bayraq tuttum, Qolunda bölük olsun halqımız da, Bilsin erkes qolunda bu bizim bayrağımız. Maşşalla, kerçekten de erkes bilsin, e, sen isteysiñ erkes bilgenni, e? Maşşalla, sen Qırımnı sevesiñ? Çünkende bar bayraq. Aa, Qırımnı sevesiñ, çünkende bayraq bar, onıñ içün sevesiñ, e?
Maşşalla.
Yaptım. Qoy endi, saltımıznıñ içine yarısını qoyamız. Ya bizge sır olaraq ayttılar, Asan yırlamağa bile eken. Ya. Bu kerçekmi? Ya. Nasıl yırnı yırlamağa bilesiñ? Yaşa. Yaşa? Yaşa. Bugün Asanda vatanperverlik duyğusınen biz yayınımıznı başladıq. Ğaliba öyle de devam etecemiz. Yoq. Yaşa, demek sen de yaşa ve bu tauq etini doğra. İş bitti demek degildir. Qani.

Yaşa! Yaşa! Yaşa! Yaşa!
Yaşa!
Güzel halqım! Maşallah!
Mama, kestim. Bunı da doğramaq kerek? Ha, onı da. E? Men unuttum. Men şimdi yeşil biberni doğrarım. Afize maña yardım etecek, e, Afize? Maşşala. Qana, Afize asılında tiş ekimi olmağa istey. Ya tişlerimiz qaviy olmaq içün ne yaşamaq kerekmiz?
Yumurta. Doğru.
Daa? Et.
Et.
Et yaşamaq kerekmiz. Vitaminlerni kerekmi aşamağa? E. Er şeyni doğradıq endi, e? Bir dane yumurta qalğan. Ernest, qana, tez, tez, tez, tez doğraymız. Men ise sizge şimdi taraq otunu doğrarım. Mana, tişlerimiz de qaviy olmaq içün, kemiklerimiz de qaviy olmaq içün, demek, biz em de çoq vitaminler, yeşilliklerni de aşamaq kerek, Müzey. Yeşilliklerde vitamin çoq. Daa qayda vitamin bar? Biber başqa kerekmi? Yoq, yeter.
Daa qayda bizde vitamin bar? Apelsin, yani portaqalda barmı?
Yalmada? Biberde? Hıyarda da bar, e? Hepsi taze meyvalar ve sebzeler içinde bar. Mana, endi biz er şeyni doğradıq. Keliñiz, maña yardım etiñiz. Masamızın üstünü cıştırayıq.
Lezetli olmaq kerek. Soñra ise salatamıznı qarıştıracaqmız. Sayğlı seyircilerimiz, biz er şeyni azırladıq ve soñunda ne qaldı? Hay, mayonez.
Mayonez ya da qaymaq. Kim ne istey, onı qoşa. Men. Men, men, men, men. Men, men, men. Şimdi qarıştıramız. Men isteyim.
Mana, mana, qarıştır.
Yavaş tik. Eriştirme yavaş. Men ise tepislerni azırlayım. Hana, kime köpeçik? Köpeçik. Ben Arslan.
Ben Arslan, nen. Arslan yoqtur bizde, bizde ayuçıq bar. Ben uçumu, pogodi. Ha, toqtap tur. Keliñiz, çipçeçikni Afizege bereyik. Saña ayuını bereyik ya da köpekni? Köpekni.
Köpekni al, Aysa. Men sevem köpeklerni. Aa. Ya sen çepçen sevesiñ, Nafize? Ev. Yahşı. Demek. Ölendülber.
Hı? Ölendülber. Ölendülber, tatlı, e? Özüne oşay. Ana. Işıqlarnı yaqmağa unutmadıñmı? Anda polis hadimleri turmasın, tutarlar seni soñ. Yoq.
Aydamağa sende prava degen şey barmı, şeadetname barmı? Ye. Bar?
Ye.
Yahşı. Qaysı kelin seni aşlamağa vaqıt pi-pi de, qorsağımız da bizim aşqazanımızda pi-pi payta endi. Demek, aşlamaq kerek. Ne?
E.
Banana.
Bermeyman böyle. Beriniz.
Yavaşlayınız. Sende nasıl maşna? Pip-pip, nasıl maşna o? Mersedes Range Rover Anna sizge.
Nasıl? Peugeot Anna olsun. Nasıl maşina bu? Ernest sen aydağan maşinanın adı nasıl?
Peugeot oldu Anna adını da qoydıq.
Mende ama qabaklus, şevale.
Maşallah. Ana epinizge öyle balaban maşna almaq nasip etsin. Balaban maşnalarnı almaq ve arzularımıznı yerine ketirmek içün ösmek kerekmiz, doğrumı? Onıñ içün yahşı aşamaq kerekmiz. Soñ, nasıl eken nezeti? Lezzetli.
Lezzetlimi?
Ayse, endi biz aşamağa keçtik, demek, yayınımıznı bitirecekmiz, doğrumı? Sayıqlı dostlar, bizim laf etmege vaqtımız yoq, onıñ içün biz sizlernen sağlıqlaşamız. İlerideki yayınlarımıznı biz de siznen beraber sabırsızlıqnen bekleycekmiz. Körüşkence sağlıqnen qalıñız. Epiñizge aş tatlı olsun! Körüşkence. Qani, men de baqayım, ne diyatım.